Wobɛka wɔn mmom firi fie akɔ. Krakye ei! Mese firi fie akɔ! Firi hɔ! Osika deɛ ɔyɛ no. Wo sɛ woyɛ hwan? Woyɛ me bonsam. Awiei, ɛma me nyɛ bɔne. Firi akɔ. Kɔ. Firi akɔ na menya kwan. Adɛn? Kɔ, kɔ, kɔ, kɔ. Ɛdeɛ yɛse mehu wo so bɛma daa na?

First hmm yɛhyɛ dɛn mo saa nkurɔfoɔ TV ne nsɛm hunu yi aa seesei wo starte bɛɛ fie aa m'ani agye aba so titiriw ne me ba yi me ba yi kora na mehunu a na m'ani agye because woma n'ani gye ae aa da biaa bla ha seesei kora de mayɛ m'adwene sɛ wo ba kora mema ɔdidi awie ansa bɔ wakɔ Eeii. Maame me da ase. Ae.
Na me koraa na me dwene ho sɛ kwan bɛn kwan na fa so a wodi die. Maame hwɛ ɔno ɔnim aduane noa o. Saa. Onim aduane noa ɔno anoa aduane. Wodeɛ fi no kɔ mɛn haa ho. Wɔ fufuo nyina. Wai.
Wo ba a wobɛdi die asafo wakɔ wate. Me pakyɛ wate. Me a mayɛ m'adwene sɛ seisei saa na me pɛ sɛ meyɛ o. Me pakyɛ wate. Na nti amoa. Ani abere ankasa. Ɔyɛ adeɛ bi a m'ani nni ho meka a ɔntie. Maame wayɛ dɛn.
Boys bi ba fie ha bɛhwehwɛ me. Mese ɔmo ɔmo mma fie ha bi. Baako bi tuntum bi na ne ho nwi bi. Woba koraa na wo pam no koraa still na ogyina hɔ. Ɛna kɔkɔɔ bi ɔse ofura aburokyire na abɔ ɔse ne ex no sɛ deɛ yi. Ana na aberanteɛ bɛhwehwɛ no na me me pam no na ogyina hɔ sɛ shit. Na shit me kɔ busa me ba no ɔkyerɛ aseɛ me werɛ hoe papa. Saa shit kyerɛ sɛ toilet. Ɛɛ sɛ me me yɛ toilet.

Mma obiara mma afia. Enti amoa nkwadaa wɔ so ɔba afia bɛhwehwɛ wo. Waa ɔma w'ani gye. Nea wo ah wotumi ma wo sere. Adɛn na wo ha wo ho? Hmm ɛne ne nkasa ma me wate. Ɛɛm ɛɛ Abena deɛ wo maame ka no tie. Wohu sɛ ɔm ɔm ɔm ɔmpɛ no ho asɛm. Ɛna kyɛnɛ bi no nso so yɛnim deɛ ɛbɛtumi asi. Ɛɛ nti wo deɛ ɛɛ ɛɛ mɛnyɛ nnyina no why? Ma me me me ne no bɛsan so akasa paa. Mate. Ae ɔnyɛ ɔnyɛ deɛ wompɛ why? Yoo. Ae.

bɔe. Te sɛ deɛ sɛ wo mmienu, baako yɛ baako poma, sɛ ɔno ayɛ ne poma o, sɛ ɔno nso ayɛ ne poma o, me koraa mentumi nhunu.
But Nyankopɔn deɛ n'akwaa yɛ so yɛ akyewaakyew o, wodwene ho a wonte aseɛ. Aane, waa hwɛ ne fɛ. Ɛnneɛ maame wo deɛ mɛsrɛ kwan na makɔ. Yoo mate.
Ɛfiri akyire kɔ, nti wo ba a, wo ba no aboa wo ho sɛ anwummerɛ na wobɛkɔ fie. Why? Mebɛkye no, mebɛkye no.
Yoo.

Abena, enti Abena nea wode ayɛ me nti ɛyɛ? Nkurɔfoɔ bɛka sɛn na nkurɔfoɔ bɛdwene sɛn Abena? Watumi anyin bosome mmienu. Me ne wo na atifi abira sɔre. Abena, Abena hwan na ɔne no yɛ? Seesei worewoso wo ti. Wo nsa ne wo nan na ɛyɛ wo ya o, Abena, w'ani nyɛ wo ya. Eti mmarima no mo bɛ fɛ emu deɛ ɛna ɛne mo nye mo abena ah mɛyi ntia mo afiri mu because ɔno deɛ wɔn ka ho kyerɛ nipa koro a wɔne ne nye mo abena de na ɔyɛ saa
wɔn na ne ne nye mo nni mo nipa koro. Adɛn sɛ ɔyɛ nwuma anaa? Wontumi nkasa.
Ebi nsi bio. Ebi nsi bio mu sɛ sɛn? Sɛ sɛ woanya anwoma yi, hyɛ me bɛrima korɔ no nso a, wo nso a wontumi nka. Ebi nsi bio. Ɛwɔ deɛn ho?
wokɔdaa hɔ maa bɛrima no faa no ɛyɛ mfomsoɔ wogye w'ani no musɔre a wohuru me sɛ me menya bɛrima mema toɔ makɔnyem ɛna wohyɛ hɔ no wona wobɛgye deɛ ɔbɛsi wo nneɛma adwale wo ba no ebi a na me maame deɛ ɔbɛyɛ no asɛm me paa deɛ menya kunu no a m'ani abere no a mesi ha no deɛ abena
mfomsoɔ no deɛ woayɛ magye atom

Hu me sɛ bra me nkasa. Adwo pa no me so mu ɛnyɛ yie. Ɛkyɛ sɛ me hu bɛma koraa ɔne ne nyɛ. Na ma kasa sage. Wo deɛ ka mu nokorɛ kyerɛ me. Hwɛ me yi.
Me sɛ wode wo number no maa me no. Na wo nim sɛ me fra me nua. Nti me fra wo faeɛ no na ma toa wo fie. Pakyɛ wo nim.

Nti me nti na metu a mete me baabi memfɛ me ho ase Pɛ sɛ mede m'akoma bɛma wo nie na wode me akɔ akɔsi baabi Nti mesrɛ wo hwɛ me yie Mehwɛ wo Ɛnyɛ ɔmo a ɔmo kyekye mmaa akoma ne ɔmo nsɛm a ɔmo sɛesɛe no no nso akoma mu twitwi wɔn Na mmaa no asɛ ɔmo nka nokorɛ ho But nka akoma dodoɔ a magye agu me nsam a ɔmo asan abɛgye ɔmo adeɛ fam Mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ mepɛ sɛ meso akoma

na aba.
Asɛm aba. Asɛm kɛseɛ paa. Adɛn, deɛ na asi?
Wonim sɛ Abena anim? Abena aka kyerɛ wo sɛ ɔnim? Dabi.
Ɔnka nkyerɛ wo? Dabi. Wo a da biara ntwotwo ntwa ɔne wo nam no, ɔmmɔ wo amanneɛ sɛ ɔnim? Dabi, menim da.
Abena anim bɛɛ bosome mmienu na me maame bu sɛ deɛ asi afu no. Afei na moahunu? Afei na yɛahu.
Wo kuro kokro mu ni a na me somaa sɛ yɛ me frɛ wo ɔfa kwadwo ba ne me frɛ wo mmerɛ me na me ne wo nkasa sɛ wo na w'adamfo no no yɛ bisa no bɛɛmoa ne ne nyem a ɔnka nti ebia ɔdeɛ ɔdɛfɛ dɛfɛ ne dɔɔdɔɔ no a ɔbɛka nipa koro akyerɛ wo me a me me nhyɛ da nhu bɛɛma no a ɔmba ha no deɛ ɔne ne nyem ɛna wo nso koraa no me nyɛ sure sɛ wo bɛtumi ne no ayɛ biribi sɛ wo deɛ wo wo nifrɛ ne deɛ wo bɔ hu baabi a ɛkwan da koraa na wakɔ yɛ biribi.